De twadde brief fan Petrus, haadstik ien. Fan Simeon Petrus, tsjinstfeint en apostel fan Jezus Kristus, oan harren dy't troch de rjochtfeardichheid fan ús God en Ferlosser Jezus Kristus it foarrjocht hawwe itselde te leauwen as wy. Dat genede en frede jimme aloan riker jûn wurde mei, trochdat jimme God en ús Hear Jezus Kristus kenne. Want alles dêr't wy ferlet fan hawwe om from te libjen, hat syn godlike macht ús jûn, mei't wy him kenne meie, dy't ús roppen hat troch syn gloarje en wûndermacht. Dêrtroch binne der rike kostlike beloften oan ús wier makke. Sadwaande binne jimme ûntkommen oan it ferdear dat der yn 'e wrâld is troch de selsucht en sa hawwe jimme diel krige oan Gods eigen wêzen. Dêrom krekt moatte jimme alle mooglike war dwaan om troch leauwen deugd te winnen, troch deugd ynsjoch, troch ynsjoch selsbehearsking, troch selsbehearsking trochsettingsfermogen, troch trochsettingsfermogen frommens, troch frommens bruorresin, troch bruorresin leafde. As jimme dat allegearre hawwe en hieltyd oerfloediger, sil dat jimme wol fertuten dwaan om ús Hear Jezus Kristus kennen te learen. Mar ien dy't dat net hat, dy is blyn. Sa koartsichtich is er. Dy is it fergetten dat er fan syn eardere sûnden suvere is. Doch dêrom nammenstemear war bruorren om wier te meitsjen dat jimme roppen en útkard binne, want as jimme dat dogge, sille jimme noait net komme te fallen. Want sadwaande sil de doar wiid foar jimme iepen gean nei it ivich keninkryk fan ús Hear en Ferlosser Jezus Kristus. Dêrom bin ik fan doel jimme dy dingen hieltyd wer yn sin te bringen, ek al witte jimme se en ek al steane jimme sterk yn 'e wierheid dy't jim bekend is. Want ik sjoch it as myn plicht om salang't ik yn 'e tinte fan dit lichem wenje, jimme te moanjen, om jimme dêrmei wekker te hâlden. Ik wit dat ik dy tinte mei gauwens ferlitte sil, want dat hat ús Hear Jezus Kristus my betsjut. Mar ik sil derfoar soargje dat jimme ek as ik hjir net mear bin alle kearen wer oan oan dy dingen tinke kinne. Want doe't wy jimme it kommen mei macht fan ús Hear Jezus Kristus bekend makken, binne wy net op fernimstich optochte fabeltsjes te seil gien, wy sprieken as minsken dy't mei eigen eagen syn hearlikheid sjoen hawwe. Want hy hat ear en hearlikheid fan God de Heit ûntfongen, meidat dit boadskip út de himelske hearlikheid ta him klonk, Dit is myn Soan, dy't my leaf is, en dêr't ik sa wiis mei bin. En dat boadskip dat út de himel klonk, hawwe wy sels heard, doe't wy mei him op 'e hillige berch wienen. Wy hawwe dêrtroch noch mear fertrouwen yn it wurd fan 'e profeten krige, Jimme dogge der goed oan dat acht te slaan, want it is in lampe dy't ljocht jout op in tsjuster plak, oant de dage oer de loft giet en de moarnsstjerre opgiet yn jimme hert. Mar dit moatte jimme foaral goed witte, dat gjin inkeld profetewurd út de Skrift nei eigen ynsjoch útlein wurde mei, Want der is noch noait in profetewurd sprutsen allinne omdat in minske dat sels woe. Nee, dreaun troch de Hillige Geast hawwe minsken út namme fan God sprutsen. Haadstik twa. Mar der hawwe ek falske profeten ûnder it folk west, lykas der ûnder jimme ek falske learaars komme sille, dy't der gefaarlike ketterijen ynslûkje, dy't de Hear dy't har frijkocht hat ôffalle en troch eigen skuld hommels omkomme. Mannichien sil har neifolgje yn har lossinnich dwaan en de wei fan de wierheid sil troch har tadwaan op in kwea namme komme te lizzen. Yn har begearigens sille se besykje jimme mei moai optochte ferhalen oer te heljen, Mar it fonnis oer harren is al lang yn bewurking en har ûndergong bliuwt net lang mear út. God hat de ingels dy't sûndige hiene net sparre, mar harren yn 'e tsjustere hoalen fan 'e hel opsletten, dêr't se fêsthâlden wurde om oardiele te wurden. Ek de âlde wrâld hat er net sparre, mar allinne Noach as boadskipper fan 'e gerjochtichheid mei sân oaren bewarre, doe't er de grutte wetterfloed oer de wrâld fan goddeleazen komme liet. Ek de stêden Sodom en Gomorra hat er yn 'e jiske lein en feroardiele om ûnder te gean, en sadwaande hat er in foarbyld steld foar harren dy't yn letter tiid goddeleas hannelje soenen. Mar de rjochtfeardige Lot hat er rêden, dy't slim lêst hie fan de lossinnige libbenswize fan dy smjunten, want it griisde dy rjochtfeardige man oan dat er alle dagen wer oan har wandieden oansjen en oanhearre moast, doe't er yn har fermidden wenne. Sa wit God no ek de fromme minsken út de besiking te rêden en dy't ferkeard binne te straffen en fêst te hâlden foar de dei fan it oardiel, foaral harren dy't yn smoarge begearte har lusten neijeie en it gesach fan de Hear ferachtsje. Dryst en eigenwiis as se binne, skrilje se der net foar tebek de himelske machten te lastrjen. wylst de ingels, dy't harren oermânsk binne yn krêft en macht, gjin oardiel fanwege lasteringen tsjin harren by de Hear útsprekke. Sokken binne as redeleaze bisten, neffens har aard ornearre om fongen en deamakke te wurden. Wat se belasterje giet boppe har ferstân en se sille, krekt as bisten, omkomme. Se sille har trekken thús krije foar har ûngerjochtichheid, want se hawwe nocht oan braspartijen op ljochtskyndei. It binne skandlike lju sûnder eargefoel, dy't har lusten bot jouwe en har by jim oan 'e tafel fol ite. Har eagen sjogge altyd út nei goarren en hawwe noait har bekomst fan sûndigjen. Se ferliede de lju dy't wifsteane. Har hert is trochleard yn begearichheid dat ferflokte skaai. Se binne fan 'e rjochte wei ôfgien en it paad bjuster rekke. Se hawwe it spoar folge fan Bileam, de soan fan Beor, dy't ûnrjocht die omdat er fûl op in beleanning wie. Mar dy waard om syn misslach dan ek te plak set, want in stomme ezel spriek mei in minskelik lûd en kearde sa de dwaze plannen fan de profeet op. It binne útdroege saden, diezen dy't troch de stoarm fuortjage wurde, De helske tsjusternis stiet harren te wachtsjen, want troch har holge swets ferliede se mei har sinlike begearte en mei har lossinnich dwaan dy lju dy't noch mar suver krekt dwaande binne har dwaalwegen te ferlitten. Se belove harren frijheid, mar sels binne it slaven fan it ferdjer, want men is slaaf fan 't ien of 't oar, as dat jin de baas wurden is. Se meie oan 'e besmetting fan de wrâld ûntflechte wêze trochdat se de Hear en Ferlosser Jezus Kristus kennen leard hawwe, se reitsje der dochs wer yn betiist en ferlieze de striid, dat sadwaande binne se der op 't lêst slimmer oan ta as earst. It hie better west dat se de wei fan 'e gerjochtichheid net kennen leard hiene, as dat se dy al kennen leard hawwe en har neitiid wer ôf keare fan it hillich gebod dat harren trochdien is. It is harren fergien, sa't it sprekwurd nei wierheid seit, In hûn komt werom by wat er sels útkoarre hat, en, al hat in barich him wosken, Neitiid rôlet er him dochs wer yn 'e dritze om. Haadstik trije. Freonen, dit is no al de twadde brief dy't ik jimme skriuw. Yn dy brieven moanje ik jimme om dêrmei it suvere ynsjoch wekker te hâlden. Tink om 'e wurden dy't de hillige profeten eartiids sprutsen hawwe en it gebod fan ús Hear en Ferlosser dat de apostels jimme trochdien hawwe. Dit foaral moatte jimme witte dat der yn 'e lêste dagen spotters mei hunende wurden komme sille dy't nei har eigen begearten libje en sizze, Hoe sit dat no mei de belofte dat Hy komme soe? Sûnt de foarâlden rêst binne, bliuwt alles mar by't âlde, lykas it fan it begjin fan 'e skepping ôf west hat. As se dêrop út wolle, ferjitte se ommers dat der yn 'e âlde tiden ek al in himel wie en in ierde, út wetter en troch wetter foarme troch it wurd fan God, en dat dy wrâld fan doe troch deselde oarsaken fergien is mei't er ûnder wetter set waard. De himel en ierde fan no binne troch itselde wurd bewarre om ferbrân te wurden de deis fan it oardiel en fan de ûndergong fan de goddeleazen. Mar ien ding moatte jimme net ferjitte, freonen, dat ien dei by de Hear is as tûzen jier en tûzen jier as ien dei. De Hear skoot it neikommen fan syn belofte net op 'e lange baan, lykas guon tinke. Nee, hy hat geduld mei jimme, omdat er net wol dat der guon ferlern geane, mar dat allegearre ta ynkear komme. De dei fan de Hear sil komme as in dief, dan sil de himel al bolderjende fergean, de eleminten sille ferbrâne en útinoar falle, en de ierde en wat op 'e ierde ta stân brocht is, sil Hy wol fine. As dat allegearre sa útinoar falt, hoe hillich en from moat jimme libben dan net wêze? omdat jimme de komst fan 'e dei fan de Hear mei ûngeduld ferwachtsje, de dei dat de himel ferbrâne en útinoar falle sil en de eleminten yn it fjoer terrane sille. In nije himel en in nije ierde ferwachtsje wy neffens syn belofte en dêr sil gerjochtichheid har thús yn ha. Sadwaande freonen, omdat jimme dat ferwachtsje, moatte jimme alle war dwaan om as minsken sûnder lek of brek yn frede foar Him te ferskinen. Sjoch it geduld fan ús Hear as in kâns ta behâld, sa't ek ús beminde broer Paulus jimme al skreaun hat neffens de wysheid dy't him jûn is, lykas yn alle brieven dêr't er it oer soks hat. Der steane wol dingen yn dy't min te begripen binne. Dat ferdraaie de ûnbelearde en wiffelju, sa't se dat ek dogge mei de oare skriften, mar it wurdt har eigen ûndergong. No't jimme dat dan fan te foaren witte, freonen, wês op jim iepenst, dat jimme jim net meislepe litte troch de dwaling fan dy smjunten en jimme eigen hâldfêst net kwytreitsje. Win oan yn de genede en de kennis fan ús Hear en Ferlosser Jezus Kristus. Him komt de eare ta, no en yn alle ivichheid.